live on your multi tv channel adom tv ni yɛ bedwam ne ne nso yɛatena aseɛ no multi tv world.com forward slash streams we are recording yɛgu so a yɛkɔ nyɛ kɔ so yɛkɔ anim ɛna anɔpɛ yi nso no yɛda wase mo a mohwɛ yɛn wɔ amanɔne on the internet no nhyira ne soronko na aseɛ soronko koraa na yɛde ma mo. Nyankopɔn adom no nka yɛn, Nyankopɔn nhyira no nka yɛn. Nsɛmpa no nso yɛbɛka wɔ ha yi ara. Ɛna anɔpɛ nso yɛtena ase a, nea yɛadwendwen ho na mpanimfoɔ de ato dwa sɛ badwam yɛtena ase sei na yɛtoatoa adwene wɔ ho a, ɛbɛboa ama kabimam kabiama mu a yɛreka yi no atumi akɔnkan na Ghana yɛafa yɛn ntoma pɛ afira ma ɔman Ghana abɛda ne kra bɛhwɛ. Na medin de Kaba. Mpanyinfoɔ a na anɔpɛ ato nsa afrɛ wɔn no, wɔadi kan atena aseɛ ɛyɛ Owura Kwaku Baladu Manu, Ahafoano South mmarahyɛbadwani wɔ NPP din mu. Ɔpanyin no anɔpɛ yi, yɛ mo akye. Yɛha ne mu sɛ Owura Ebenezer Atosam dodoɔ no afrɛ no Baby Ansaba, the punch dɛ ɔbɔ krataa, ɔno na ɛyɛ samufoɔ ɔba abɛka yɛn nsa. Ɛna anɔpɛ nsɛm bɛn na yɛdwen ho? Retired Supreme Court Judge Justice Pagah de nsɛm bi ato dwa. N'asɛm no nyinaa ara ne sɛ sesei no deɛ aban yɛ ɛwɔ so yi ne President Mills a ɔte adwa mu no, sɛbesɛbe mprɛ aduasa, panin deɛ eh, wɔntena asedua so eh, mma eh, eh, wɔntena hɔ mma asedua mfɔ. Na panin nso ntena hɔ mma yɛnwe nanka wɔ ne fie. Ɛsiane sɛ daakye yɛka nankanwefo a wɔanwe bi koraa no deɛ ɛnyɛ deɛ yɛde ne bɛka ho. Aban no ɔlusu court cases, string of case, court cases. Na ɛyɛ ne yɛ yie paa sɛ ɔmanpanin de law students na atwa ne ho ahyia berɛ a wɔn mpanimfoɔ a wɔn anim de fa mmara ho bi to sɔɔ no wɔtu ɔmanpaninfoɔ a wɔntie na adeɛ ɛyɛ ne yɛ yie paa nti sɛ ne deɛ wɔsɛ wateki back seat yɛ a wɔhwɛ ne ɛbɛkɔ so wɔ aban mu na wɔyɛ ho sunsuansoɔ wɔ aban so no ɛne deɛ he yɛbɛdwen saa asɛm yi ho Afei nso no, Dɔkta Kojo Afari-Gyan yɛ Ghana ɛyɛ Electoral Commissioner. N'asɛm ne sɛ Ghanafoɔ yɛnhyɛ aseɛ mmoaboa ɛho nsie. Mpanimfoɔ sɛ nsuo bɛtɔ a mframa di kan. Na asɛm kɛseɛ baa nso a ɛyɛ na frankaa ntaa nsi so. Ne nyinaa ne sɛ biometric voter registration a yɛyɛ no Ghanafoɔ nyinaa hu nea akokɔ no bi ne nea ɛnkɔɔyɛ. Nea ɛkɔɔ yie ne nea ankɔ yie. Na kokobɔ na Dɔkta Afari-Gyan de to Ghanafoɔ nyina anim sɛ yɛnkae na yɛmfa nto yɛn tirim sɛ da a yɛbɛto aba no, anhwɛ yi a biometric voter registration yi a yɛayɛ yi no, monim sɛ ɛbɛyɛ verification. Machine no bi bɛtumi akɔ breaki down. Na Ghanafoɔ sɛ machine no breaki down a, ahoboa bɛn na yɛayɔ? Anhwɛ yi a na pintim pintim mentem ho ase na yɛrege na obi yɛ sɛ wobɛhu na ayɛ buburu gyaa. Nti yɛbɛhyɛ aseɛ na yɛaka saa asɛm yi ho nsɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛbɛda yɛn ho so de atwɛn December seventh. Afei nso so no, Volta University yɛ a aban esie ɛɛ ho nsɛm no nso asan ba bio. Mobɛkae a na ɔtwe esii mu no na etwa mu kɔɛ no adehye bi a ɛte mpɔtamuɔ ne ɛɛ yɛn ɛɛ correspondent ɛyɛ Owura Agbeko Bɛnkofi twitwe nkɔmɔ no na dodoɔ no akyerɛ sɛ aban adi ntorɔ. Ɛnam so ɛma mpanyinfoɔ ɛda university no ano ɛɛ Professor Anyidoho ɛne wɔn a wɔka ho chancellor ne ɛde mu akɔ akɔ akɔhwɛ dan a wɔn sisie wɔn asɛm a wɔn ka nyinaa ne sɛ facilities anaasɛ adan a yɛasisie ni a yɛde yɛ krado de atwɛn ama saa facility no atumi aba no na university no atumi asɔre na abɛyɛ suapɔn soronko no ɛdan a wɔn sisi nyinaa ɛnyɛ koraa ɛnyɛ papa na adi nti na akɔba ne saa yɛbɛbisa saa asɛm na afei nso no ɛyɛ nokorɛ sɛ cash and carry kane sɛ wokɔ asopiti na wonkuta sika a na ɛneɛ na ɛnyɛ adeɛ a yɛahwehwɛ wo nsa bɛtumi aka no ɛnokorɛ sɛ saa deɛ nasan aba anaa ɛyɛ nokorɛ sɛ national health insurance seesei atɔ baha mu ɛwɔ asante mante mu anaa ɛnam capitation aban kɔfa ba yie anaa wei yɛ nsɛm a yɛdwendwen ho nanɔpɛ yi o text messages 1760 facebook multi tv world ɛwɔ nso de wadwenkyerɛ to a ɛbɛda wɔ ase nanɔpɛ abadwafoɔ atena ase yi no deɛ na nkyerɛ asoronko ɛna yɛde ma wo Eh, ɔpɛni bara do yɛ mo akɔ aba biem na eh, ɔba tɔ mpisa so bɔkɔ deɛ. Bɔkɔ.
Ɔkɔ o timi kɔ weekend yi. Eh, weekend yi deɛ maa nkɔ hɔ. Mm. Na deɛ etwa mu no na mekɔ yɛ na. Eh, deɛ nti a mantumi ankɔ this weekend no sɔhwɛ bi da m'anim. Mm, ampa waka. Nti me me boaboa me ho atwɛn sɔhwɛ no. Mm. Lɔɔ nsɔhwɛ no. Lɔɔ nsɔhwɛ no. Ah, ɛno yɛsi yɛ den paa o. Eh, eh, eh, well, mɛka sɛ ɛɛdene. Eh, Firi sɛ ɛwɔ sɛ wokae cases ne ade biribi a wobɛka biara ɛwɔ sɛ wo support no with authority ne ade mm. nti wonim sɛ wonyini duru baabi a na nneɛma sɛ ayɛ bebree na mm.
nneɛma a wode bɛgu tirim saa no yɛ na ɛden na wosan de sɛ mese de parliament ka ho de constituency ka ho ne ɛde Nti deɛ ɔka sɛ ɛnyɛ mmerɛ no ɔmmoa ɛnyɛ mmerɛ. Ɛte sɛ ɛnɛ yɛgya mu a wɔtɛ akɔsua adeɛ akra ansa.
Meba koraa na mekuta bi a mɛkenkan. Ɛno deɛ wonya kɔfa to ho so deɛ. Ɛnkyɛ wura balado mɛnu ba bɛyɛ lɔya o ɛnkyɛ ɛnkyɛ koraa ɛnkyɛ yoo panin yɛda ase sɛ n'anopɛ nso yɛfrɛ wɔ aba na yɛmfa ɛyɛ Dr. Kojo Afarijan nkɔmmɔdie no mfa nhyɛ aseɛ. Eh, wohwɛ krataa no a, The New Crusading Guide ɛna ɛde saa story no ɛbaeɛ. In fact, ɛnora manjoonline.com na wokɔ hɔ a saa asɛm koro yi ara nso ɛwɔ hɔ. Ɔse, EC boss drops bombshell, warns biometric equipment can break down on election day. Ɛno yɛ asɛm a ɛde aba. Na wokae story no a,

Dɔfa Dɔkta Farigyan ɛɛtoatoa so saa na wei no ɛyɛ nkɔmɔdi a Dɔkta Farigyan ɛde ato dwa na yɛn kɔ ne yɛn gye mu nkyerɛ mu kakra na Ghanafoɔ yɛn nyinaa yɛn yɛn yɛn hwɛ kwan a yɛbɛtumi afa so aboa na Electoral Commission saa nteteɛ dwumadie bɛtumi akɔ nkan. Owura Christian Owusu Pare ɛyɛ panin a wɔhwɛ akyire sɛ ɛɛ nkutahodie bɔfoɔ ɛde ma Ghana Bato Commission Electoral Commission. Ɔpanin yɛn mo akye mo akɔ abade ba abɛdwam. Mmɛgye so kaba. Ɔhonam bɔkɔɔ deɛ. Bɛ nyame adom me ho yɛ. Yɛda nyame ase.
Ɛyɛ ɛbere biara no a sɛ na wonim no yɛboa na yɛde teteɛ ne education de ma yɛahwɛfoɔ ne radio nso amanfoɔ a ɛyɛ tie ne nyinaa sɛnea ɛbɛyɛ a mo dwumadie no nso amanfoɔ bɛte ase yie. Eh, da a yɛdi nkɔmmɔ no, eh, naawɔtwe mu a anaasɛ naawɔtwe twa mu no mu a, woakyekyɛ mu eh, sɛnea biometric ɛkorɔ eh, no, na na wo sɛ nnipa bɛyɛ sɛ mpem nan ɛna eh, ɛyɛ multiple registration so far mo nsa aka wɔn mo. Eh, third phase no aba abɛsen kɔ eh, yɛ a yɛwura fourth no mu a, mpatwa ahoboa no te sɛn?
Ewu kaba, eh, third phase no ɛnyɛ ɛnyɛ nkloso yi o. Sa.
Clock ansa na third phase no reba awieɛ. Pakyɛ da bɛn? Na ɛnɛ six o'clock na okay. third phase no ɛnde na ɔkyena ɛɛ ɔkyena yɛn yɛ registration yaw ada ne yɛahyɛ fourth and final phase aseɛ. Mm. Na registration no sɛ wavesete some of the registration centers a wobɛhu sɛ nipa a ɛkɔ registration centers ɛkɔtwerɛ din no Sesei nnipa no kɔ mmaako mmaako. Eswati paa.
Eswati, Eswati paa, ɛkyerɛ sɛ dodoɔ no ara ne wɔn a first ayi two phases, the early part of the third phase yi, wɔatwerɛ wɔn din. Enti yɛwɔ awerehyɛmu sɛ Ghanani biara a Mmara ma no ho kwan na ɔpɛ sɛ ɔtwerɛ ne din deɛ a, yɛnkɔ four phase no mu no, sɛ ɔpɛ sɛ ɔtwerɛ ne din a, ɔbɛtumi atwerɛ. Enti dwumadie no, wobisa me a, mɛka sɛ akɔ yie. Mm.
Opanin Doctor Farigyan de ato dwa sɛ Ghanafoɔ yɛhyɛ aseɛ nna yɛn ho so sɛ eh, machines a yɛde twerɛ din no, Sɛnea ebi tumi breki down no, saa ara na abatoɔ nso duru so a, machines no bɛtumi abreki down. Ɔpɛni kyerɛkyerɛ mu kakra. Ɛɛ sɛn na Ghanafoɔ nhyɛ aseɛ nna yɛn ho so sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ ɛda no duru hɔ na sɛ machine no bi breki down a, amanfoɔ antumi anyɛ so apprehensive sɛ o oh, adeɛ no ayɛ a na bɔne bi ɛrekɔ akɔ so nti na ebi ayɛ saa. Yoo kaba me dɔ ase. Ɛm sɛ ɛɛ chairman ɔkasa nnora no deɛ ɔka yɛ ne sɛ mfidie deɛ ɛɛ obi ntumi mpredikte time a afidie ɛbɛ break down. Sɛ wo de afidie ɛɛdi dwuma a ɛɛ ɛyɛ possible sɛ afidie no bi ɛbɛ break down especially Uh, in a biometric verification equipment a yɛpɛ sɛ yɛkɔfa ba a yɛbɛtɔ at least about 23000 of saa equipment no ɛyɛ possible sɛ ɛdi dwuma a baako anaasɛ mmienu bi ɛbɛtumi break it down ɛwɔ baabi ɛno nti ɛna ɔrebɔ yɛn kae sɛ afidie ɛyɛ afidie Ebetumi sɛ sɛnea ɔpɛ sɛ edi dwuma no nni dwuma saa wɔ bere a ɔde akɔ field. Ɛno nti ɛho behia saa bere yi sɛ yɛn Electoral Commission ne parties ne all stakeholders yebefi ase adwendwen ho sɛ, sɛ abatoɔ da ɛkɔba sɛ afidie bi a yɛde akɔ baabi kɔ breaki down a, yɛyɛ no sɛn? Ɛno ne ade a nnora ɔbɔɔ no pɔ titire sɛ yemfi ase nnwene ho saa bere yi sɛ, Afidie no bi breki dan wɔ aba too da a, yɛbɛyɛ no dɛn? Enti ɛyɛ ade a efi saa bere kɔ yi yɛne parties no ne stakeholders no nyinaa ɛbɛdwen ho na yɛn ano akɔ bɛnkuro mu sɛ, sɛ ɛkɔba sɛ mfidie twenty three thousand plus a yɛde bɛkɔ field no, Sɛ yebehu tokyen ma abatoɔ da a, sei ne yɛnyɛ no. Ɛyɛ sɛ yebehu ɔkwan ko a yɛde bɛfa so saa bere yi sen sɛ abatoɔ da no afidie bi bɛ break down na afei yɛnhu deɛ yɛreyɛ no na ɛkɔ akɔfa mente-me-ho-ase aba polling centre bi. Ɛno nti na ɔrebɔ no kɔkɔ sɛ saa bere yi yɛnhyɛ ase nnwen ho sɛ afidie bi kɔ break down a yɛreyɛ no dɛn. Mm. Na sesei a moadi kan a moaka yi, na kyerɛ sɛ Ghanafoɔ ɛbɛkɔ so ada ɛho so sɛnea ɛbɛyɛ a saa da no duru hɔ a ɛɛ eh, mente me ho ase biara nkɔduru hɔ. So far ɛɛm eh, eh, na da no a na yɛdi nkɔmmɔ na ɔse mo tally figures na nipa bɛyɛ sɛ four thousand ɛna na ɔmayɛ multiple registration. Ɛ saa figure no akɔ soro anaasɛ da so gyina hɔ ara? Well eh search no ɛyɛ ade a ɛkɔ so na I have been out of Accra for a few days now nti me nyaa update yɛ eti ɛnɛ yɛ kɔ the end of the third phase yi me gye di sɛ update bɛba na update ba a yɛ bɛma ɔmanfoɔ aso ate. Mm ɛne nka me ba bɛ bisa challenge no nso na ɛte sɛ no nso figures no nsa nya nka yɛ. Daabi.
Ok na ansa na yɛ ne wo bɛ korɔ no saa ɛɛ eh, eh, yɛ frɛ ne sɛn. Eh, saa dwumadi a ɛkɔ so yi na eh, yɛn nyinaa yɛboa sɛnea ɛbɛyɛ ghanafoɔ ɛbɛ ɛho bɛda ɛho so sɛ december 7th duru na ebi a polling station yɛ ɛwɔ ebi te sɛ salvation yɛ ɛwɔ mampro bi sɛ machine ni breki down a eh, yɛ yɛbɛhyɛ aseɛ yɛnhyɛ aseɛ nkyerɛkyerɛ amanfoɔ ɛdeɛn na yɛ a ɛsɛ sɛ amanfoɔ yɛ saa berɛ no Megye di sɛ ansa na yɛbɛdu seventh December no mpo, na nkutahodi a yɛne parties no bɛdi no afi mu aba sɛ ebi a mfidie break down a sei ne sei na yɛbɛyɛ no. Ɔmanfoɔ no deɛ aboterɛ na ɛwɔ sɛ wɔnya, ɛfiri sɛ ɛɛ. Yɛrebegyina nkitahodie yi, yɛbɛhwɛ sɛ afidie bi break down a, kwan bɛn na yɛde fa so na yɛ make no public na officials a ɛwɔ polling station hɔ no nso nim sɛ afidie break down a, ɔkwan a ɛsɛ sɛ yɛfa so de to aba ni. Ɔmanfo no part deɛ, abotrɛ na ɛbɛhia ne vigilance na ɛbɛhia sɛdeɛ ɛbɛyɛ a dwumadie no bɛkɔ so a ɛnsɛe abatoɔ no. Yo, Ora Osupare, Yɛbɛda wo ase, na mmom wobɛdu nkran ama yɛnte wo nka sɛnea ɛbɛyɛ a Third Phase no yɛbɛtumi adi ho nkɔmmɔ na yɛabɔ ho dawuro nso ama Ghanafoɔ ate. Ɛna anɔpa yi, badwam yɛda ase papaapa. Me nso meda wo ase. Christian Owusu-Parry, Acting Director of Public Affairs de ma Electoral Commission no na yɛne no twe nkɔmmɔ. Yɛrekasa yi no, Owura Ebenezer Atosam, dodoɔ no ara frɛ no Baby Ansaba, Managing Editor de ma Punch dɛ ɔbɔ krataa a ɔbɛkan sa baabi akɔ aba bio eti na nkɔmɔdi a aba abɛsen kɔ no no ɛɛ ɔpanin balado ɛɛ yɛn fa nhyɛ aseɛ abato ho dwumadie deɛ w'ani afiri w'adi ho ɛɛ akotene a efi bɛyɛ ninety two a yɛhyɛ ɛɛ fourth republic ase ɛɛ wei ne adeɛ soronko a yɛba abɛɛsan sɛ biometric even though yɛde yɛn nsa still ne kɔkɔ akotim soɔ no Eh, yɛbɛhwɛ sɛ ebi a nipa asomesia na ɔbɛnten ɔba a yɛbɛhwɛ sɛ ɔno a owura kwaku balado manu wɔn nie ne mfoni nie eh, wɔde ne nsa tim so ampa akyerɛ sɛ ɔyɛ ɔno a ok krakye gye wadeɛ na fa hɔto aba na machine nso ne yɛsɛ yɛbɛkyerɛ sɛ ahwɛ yi a ɛbɛtumi eh, bi ɛho eh, aba akɔtɔ kyema na eh, wɔdi ani adi akyire a bɛsi ne ghanafoɔ bi bɛte saa deɛ ase sɛ ɛyɛ machine yɛde yɛ adwuma na yɛ ampa sɛ machine no ɛbɛtumi ho atɔ kyema
Yoo, meda ase. Mekyia w'atiefo nyinaa ne wɔn a ɛrehwɛ yɛn nso. Te yɛbɛn gyam na kɔkɔ ɛɛ ne bɛn kweete te ne bɛ toritoli ne yɛ. Bɛɛ baasare. Baasare no no.
Mm. Mekyia wɔn sɛ obi a ɔhwɛ yɛn mekyia no. Na mɛsrɛ ɔho. Dr. Afarigyan ne yiisi ne aban no, yɛ sɛnea wokaeɛ no, asɛm bi bɛba a yɛ ana franka nsi so. Mm. Ɛyɛ sɛ wɔadi kan ahunu sɛ afidie yɛ afidie. Wo kaa woasɔre anɔpaa, woatu wokɔ. Ɛbɛduru kwan mu koraa afei na ɛno ara na agyina. ɛyɛ afidie yɛte aseɛ afidie yɛ afidie na mmom afidie a yɛde bɛto saa aba wei no ɛyɛ afidie soronko ɛyɛ afidie a berɛ a yɛde bɛyɛ adwuma no obi kaa sɛ ɔmpene da ɛsi edu nkatia kaa sɛ verification no ɔmpene mma ɛnyɛ adwuma da ɛno nkɔnkɔ da amanfoɔ na wɔn ano bene mu civil society titiriw na ɛmaa yɛgye too mu sɛ yɛbɛyɛ verification. Yɛrebɛtwerɛ din no, yɛmaa yɛteeɛ sɛ ɛnam biometric no nti no, obi ntumi ntwerɛ ne din mmienu. Mm. Saa na yɛmaa yɛteeɛ. Na ano yi ara owura bi, watumi atwerɛ ne din mprɛ dunum. Sɛ wo tie Yisi foɔ no a wɔn se nipa boro sɛn. Four thousand. Four thousand na atumi atwerɛ wɔn din boro baako. Ɛno so nkɔnkɔda. Afei sɛ wohwɛ cars no a wɔn de ma yɛn no a. Mm. Sɛ meme ne wo na ɛbɛkora a wo wo nɔmba no ɛnde me nfa se sixteen a. Sɛ anka me a medi w'akyi no, sɛnea nneɛma si korɔ no, ka wɔ sɛ me meyɛ 17 na baabi ansa ba di m'akyi a wɔnya 18. Wɔn se ɛnte saa.
Ɛnte saa. Mm. Wɔn se ɛnte saa. Wɔn akyerɛkyerɛ mu aa me deɛ ɛɛ ɛsɛ yɛn te aseɛ so yɛgye di yɛagye adi hwɛ yɛagye adi no saa no ɛna sɛ sɛ yɛbɛka kyerɛ yɛ sɛ. da no afidie no a ɛbɛyɛ verification no ɛbɛtumi asɛe sɛ woka nsɛm yi mmiɛnsa bɔ mu a na biribi yɛ ayɛ hu wɔ baabi hmm. sɛ afidie no bɛtumi asɛe a yɛgye tom ɛyɛ afidie ahoboa bɛn ne yɛyɔ sɛ afidie no sɛe saa da no a abatoɔ no bɛtumi akɔ soɔ ama yɛahunu sɛ Kofi a wɔtwerɛɛ ne din yi, wɔn na wɔbɛto aba yi. Wei deɛ mentwerɛ ano.
Electoral Commission foɔ kyerɛɛ mu sɛ deɛ ɛdi nkan sɛ wɔn kaa sɛ obi ntumi ntwerɛ ne din mmienu, obi akɔtwerɛ mprɛ dunum, yɛ anka ɔkɔyɛ ne ne dunsia so koraa na yɛkyee no. Na EC foɔ sɛ ɛsiane sɛ ɛbɛyɛ process no nti no, wotwerɛ wo din more than one anaasɛ ne mprɛ nu soɔ korɔ no a, ɛnyɛ amonom hɔ ara na yɛbɛhu. na mmom wɔn wie ɛyɛ phase one na wɔn kɔ phase two a ne yɛ ho yɛkɔ phase three a mhm. yɛbɛhu yɛkɔ mhm. phase four a yɛbɛhu mhm. ansa na yɛbɛhu nipa dodoɔ a wɔtumi atwerɛ wɔn din aboro baako pɛ no nti na ɛnyɛ sɛ amonom hɔ a bi a owura kɔkɔ balado man no watwerɛ ne din wɔ sankɔre okodu boaben a na ɛhɔ no wɔtwerɛ ne din ɛhɔ a ne akyerɛ sɛ daabi ɛsiane sɛ ɛyɛ process na ɛsɛ ɛkɔba no saa akyire na wɔn tene no sɛnea woka no yi o kane no deɛ Wɔkaa sɛ saa afidie nwanwani no, wotwerɛ din baako a, woduru hɔ a ɔbɛkyew sɛ wadi kan akɔtwerɛ wo din. Nti ne yɛfa wo nsa finger prints no, nsa du no nyinaa yɛfa no. Nanso wɔn asa abɛtene no a, sɛnea meka no yɛnte aseɛ so yɛgye di. Na hwɛ, nea wɔka yi, ɛwɔ sɛ yɛbusa sɛ, so wɔn ahunu sɛ biribi saa bɛtumi asi a, anammɔn bɛn na wɔtu sɛ ɛsi a wɔbɛtumi asi ano ntɛm ɛfiri sɛ yɛnte aseɛ sɛ saa da no na yɛbɛte sɛ baabi afidie no asɛe na yɛnni kwan bi a yɛrefa so a wanhwe yɛ ɛhɔ no ɛde basabasayɛ bɛtumi aba menteme ho ase bɛtumi aba saa na meka ɛnyɛ mfidie no a yɛde ɛyɛ saa verification no nko a medeɛ daa meka sɛ Saa light off light off yi a unprecedented wo wɔ hɔ a na ɔman no mu nkanea nyinaa dum no yɛnhwɛ ne yie saa na yi si gye meba wɔn wɔ generators ahodoɔ a wɔn de bɛyɛ saa adwuma yoo mm.
generator so yɛ machine o betumi asɛe sɛ yɛate aseɛ sɛ machine tumi sɛe generators nso betumi asɛe ɔho na national light off a unprecedented aba no Ɛno nso, yɛnhwɛ no yie. Yɛhwɛ mfidie a ɛbɛtumi asɛe wɔ eh, abatoɔ no ho, biometric mfidie no, ne yɛhwɛ nkanea nso a yɛtumi dum no at random. Yɛtumi dum no ɔman yi mu nyinaa na nkanea adum. Region bi na nkanea no nyinaa adum. District bi na nkanea nyinaa adum. Yɛnhwɛ no yie. Berɛ a yɛdwene kwan a yɛde verification machines no bɛfa soɔ no, Berɛ a yɛretɔ generators no, yɛnnwene ho sɛ light off no so koraa no, yɛyɛ ho biribi a ɛbɛyɛ yie anaa sɛ yɛne yisifoɔ griko woyɛ a wei si wei na woyɛ apere ato wei so griko sɛ ɛyɛ ɛyi yisi yisi se ɛyɛ yisigi e yisigi e se ɛyɛ hwan vra vra e se ɛyɛ ɛyɛ kwakumanu baladu na wɔntumi ankyima afidie no yie mprɛto soɔ no a wɔyɛ no, yɛmfa ne nyinaa nka saa asɛm wei ho na berɛ a wɔn se wɔn ne wɔn bɛ ɛɛ eh, paati mpanimfoɔ bɛhyia no mm. wɔn hyia a wɔn nwene saa nsɛm wei nyinaa ho na yɛantra wɔn afofo anaa ɛkwaeɛ. na ɛɛ eh, ansa na owura ɛɛ eh, ɛɛ atosam bɛbɛ mu no adeɛ baako a mebisa ne sɛ wohwɛ Biometric registration nkura a yɛyɛ no, ɛwɔ mu sɛ ne kɛseɛ mu no ayɛ ayɛ ɛɛ ɛɛ nkunimdie asɛ biribiara kɔ yie kakra kama na still mente me ho ase bebree wɔ mu ɛdeɛ ahotɔsoɔ na yɛbɛnya sɛ sɛ biometric din twerɛ kɛkɛ mpo a yɛtwerɛ hwɛ ntɔkwa a ɛsisisi ho na election day tension yɛ high na wobɛduru eh, pulling eh, eh, center bi na yɛsɛ verification machine a break down amanfoɔ bɛte aseɛ saa ɛno na meka sɛ saa da no a yɛto aba no sɛ wokɔkɔdu na yɛka kyerɛ sɛ ɛɛ fidie no asɛe na yɛmfiri nnɛ anyɛ ɛho adwuma biara na sɛ wokɔdu no ɛsɛ afidie no asɛe a na afidie no asɛe a ɛno deɛ metena ha aka nteaseɛ ɛnyɛ adwuma nteaseɛ ɛnyɛ adwuma hwɛ nansa yi mekɔ me mpɛ so aso sɛnea wobusaa me kane no mm. mekɔ ɛwiɔ so kurofurom polling state eh, registration center owura bi ɔwɔ hɔ bashiru dean Na wasɔre yɛ so anya emergency call na wagya. Wɔyɛ hwan na ɔyɛ ɔyɛ Wɔn na ɔfisa ɛyɛ na.
ɛɛ nea ɛyi registration officer na ɔwɔ hɔ no. mm. Yes. Wɔn na ɔde ne nsa bue afidie na wɔn de twa mfin- mfoni Mfoni no no. no. Na wasɔre. Nti that day na mekɔduru hɔ no, deɛ ne wɔn yɛ no sɛ, woba a wɔn fele wo particulars no nyinaa wɔn sɛ kɔ na Papa san no bra. ba. Kɔ na akyire yi waba abɛtwa mfoni no. saa papa korɔ no ara ne na ɔtwe eh, eh, second round no mesan kɔɔeɛ no saa papa korɔ no ara na four days ɔnyɛ adwuma mebusaa assembly ma a ɔwɔ hɔ no ɔse four days papa no nyɛ adwuma
metoaa so ɛkɔ district electoral commission mekɔɔeɛ no asɛm a wɔka kyerɛ me no sɛ o oh, ɛnyɛ four days na mmom ɛyɛ three days second round no three days na papa no ɔnyɛ adwuma saa nneɛma sɛ nyinaa no ɛma nipa nya adwene bi sɛ nipa bi ayɛ wɔn tiri mu adwene bi sɛ dwumadie no wɔn mmoa nti yɛda nyame ase sɛ owura afarigyan wɔn ara waba aba bɛka sɛ da a yɛreto aba no betumi aba sɛ mfidie no bi bɛsɛe na sɛ wohwɛ sɛnea apurokum egu nhyerɛni mponi na eti kum akɔdue yi. na ɛbɛso abiri bra. Edintwerɛ mpo ni, ɛna mo ara deɛ yɛahunu yi yɛahunu yi. Na ɛda no a yɛrekɔto aba no rekɔdu na biribi sɛ rekɔsi a, yɛanhwɛ yie a, asɛm a ɛbɛsie no yɛntumi nsi ano. Mm. Enti no, yɛbɛsrɛ. Kwan biara yɛbɛfa so a, yɛbɛhwɛ sɛ saa da no ɛyɛ 7th December no, afidie biara nsɛeɛ anaa afidie mpo bɛsɛe a, Ɛsɛ yaa ne yɛwɔ adeɛ a yɛreyɔ Yɛde asɔ ano. de asɔ ano no. Yɛnhwɛ ne yɛnyɔ no nnɛ. Yɛwɔ abosome bɛyɛ sɛn? Bɛyɛ du Num. enum. Sɛ Ɛ- ɛ- December.
ɛ- Yes, ɛ- ɛdi yɛn anim. Enti yɛbɛsrɛ wɔn mo ntra ase, wɔn ne aban ne party mpanimfoɔ no ntena ase. Ɛnneɛ sɛ sɛnta biara bɛnya mfidie no mmienu koraa a, wei sɛ yɛ ara ne yɛde wei asi hɔ. Na ɛkɔba sɛ yɛsɛ afidie bi asɛe no a, ɛɛ ɛno deɛ menyi ni sɛ obi bɛtumi apredikte deɛ ɛbɛsie. Yo.
Ɔbani uh, Atosam, sɛnea menim sɛ wobaeɛ na wotie nkɔmmɔdi a na ɛne owura ɔwosupare yi die no, ɛma wo awerɛhyɛmu sɛ ghanafoɔ bɛte saa nsɛm yi ase sɛ saa da no duru hɔ Deɛ ɛkɔ akɔto aba na sɛnea amanfoɔ ani abre eh, ne titiri ne politicians yi na machine bi kɔ breaki down a nti aseɛ bɛyɛ adwuma saa yo menua meda ase ɛm sɛ nyinaa yɛhwɛ eh, amanyɔku ɛwɔ mami hɔ dwuma ɔmo di mm. sɛ ɔmo no bɛboa na country yɛ electoral process no ayɛ sɔsɛfo no ɛkɔ soro paa Wohwɛ sɛ Ghanafoɔ bebree a wɔadu mfeɛ nwɔtwe de kɔ n'anim no nso, wɔn nso ayɛ krado sɛ wɔntena hɔ kwa ɛma aban nyɛ deɛ ɔpɛ nti no december seven ba a sɛ aban no deɛ wayɛ no wɔn ani so a wɔbɛsan astampo no sɛ ɔntoa so wɔn ani nsɔ so a wɔbɛsesa ɛno na ama saa tension na adeɛ a ɛsra ne initial biometric registration na ɛbaa sɛ obi anu mafo bi mpɛ sɛ wɔbɛtena hɔ na kyerɛ sɛ Amanfoɔ ayɛ deɛ ɔmo pɛ berɛ a ɔmo ntumi nkyerɛ ɔmo adwene na ɔmo ntumi mfa ɔmo mmɛhyɛ electoral process no mu. Mm. Na ɛkɔ yɛ anim no, ɛnura mi ankasa mi tie Dr. Afarijan interview a ɔne radio station bi ne nsɛm a ɔkeka yɛ. Na mi deɛ ɛha mi pepere ne sɛ ɔman electoral commission fi mmiri bebree a ɛbaeɛ no ɔmo abɔ mmɔden ayɛ successful elections ɛma Africa ha yɛ na even wiase afɔ ne yɛ kɔ agye ɔmo atum. ma ɛtene bi a african country bi yɛ election kɔ ɛbɛfa ɔmo mm. ɛde kɔ ɔmo kɔyɛ observers yankasa ɔman mu ha so yɛbɛyɛ deɛ a sɛ dc level de no election o ɔma yɛ assurances bebree wobɛka yɛ a biometric voter registration ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo ayɛ piloting mhm. ɛwɔ so many places nti na ɔmo yɛ krado sɛ mmerɛ no so a biribiara bɛkɔ so tɔɔtee nso yɛhyɛ ase no first week no nsɛm a esisii no tumi hu sɛ sɛbiosebi Electoral Commission nsɛm a wɔka nyɛ ne nyinaa na ɛyɛ nokware. Hmm. Wohwɛ data enters yi a ebi mu ɔhwɛ keyboard no so ansa na wabɔ ɛne sɛ ɛba no saa ɛno no yɛmeyɛ kɔ sukuu no ɛfɛ no fitoo fitoo kaa kaa kaa Asa kyerɛ sɛ.
Sɛ wɔhwɛ adeɛ no wɔbɔ no mako mako mako saa. Afei so ɛɛ tɔn print machine no ntumi nfa mi a mi tie kura up to now wɔn fa mi nsa baako pɔ mi left hand wɔn ntumi anfa. Adi nti. Ɛɛ wɔn sɛ wɔn wɔ biribi a yɛfrɛ no ɛɛ amputation. So ɔfa ɔfa mi five fingers na ɔfa ha deɛ no ɛna machine no kɔ off. Oh. Mi hɔ aso mi kɔ wɔn identify mi sɛ mi yɛ pressment wɔn maa mi preferential treatment no. Ɔbɛyɛ a na mi so deɛ Wɔn yɛ no machine ba a wɔn ma wɔn a wɔwɔ queue no mu no ɛnyɛ wɔn so yɛ daabi adwuma mi yɛ nti no o de me three times the machine went off de kye na wɔn consult IT expert na ɔsi ɛɛ mi nsa baako ɛɛ machine ntumi recognize aha nti na wɔn fa me right hand na wɔn fa the two thumb print na wɔn si wɔn fɛ na amputation ɛno no ma mi hu sɛ machine no ɛnyɛ highly sensitive Esiane sɛ makɔ other places a, wɔn a take me by Methodists, nothing happen. Nti mehu deɛ nti ɛyi si deɛ no ɛbaa ne saa. Afei so waiting time no so ɛyɛ na ɛdɔɔso paa sɛ by the time no baako nipa baako kɔ ɛbɛwie no deɛ ebi yɛ twenty minutes ebi yɛ thirty minutes ne nyinaa kyerɛ sɛ nyɛ nsɛm a yɛsi ɛka nyinaa na yɛ no kame hɔ a na ɔmo ayɛ budget ɛde akɔ ma abɛn approve ɛɛ yɛsi yɛ kukuru mpo ni ne ɛbɛso a mhm. Ɛyɛ nokware sɛ machine tumi fail, even car koraa mpo. Ɛfail yɛ most of the time. Na ade baako a ɛma interview no yɛ dɛ nora ne sɛ, interview a no pɛ sɛ obisa no asɛm a na line no akate. Ɛm sɛ na Zafaragyan asa kɔ on his own no, was trying to call back. Ɛno nso so na ɛna kyɛ sɛ machine, you cannot predict. Nti ɔka sɛ, even kwa december election bɛ verification machine bɛtumi abreki down a na ɛyɛ nokorɛ paa nanso no ɛno nti na ɛwɔ bi yɛ fɛ no planning ɛwɔ sɛ wo make provision ti sɛ machine kò breki down adeɛ na ɛbɛyɛ what is the response rate mm. deɛ ehu wɔ current biometric no sɛ machine kora sɛ bi ɔda sɛ three days ebi deɛ kora four days na ɛmaa yɛ.
So ɔho? Nɛ kyerɛ sɛ response rate no ɛnyɛ fast. Wohwɛ Swedru kora na ade kora ɛsɛ obi kora de yɛkɔ wiaeɛ. Ɔmo kɔ wia no, how many days did it take you know, for uh, the equipment to be replaced? We ne ba some places bi wɔ ɛnɛ na sɛ news ba sɛ to date kora yɛn register a ɔte mɛsrɛ electoral commission yɛn na egye tum sɛ adwuma a wɔn yɛ no once de wɔn yɛ human beings ntina ekyirɛ bi a bi wɔ hɔ a bɛkɔ nkyew afei machine so no you can predict Ne nti na ɛsɛ wɔn yɛ provision for such things even at all kwa hwɛ banking system na de wɔn sɛ amanfo bɔbɔ bosin a ɛnyɛ ne nyinaa na wɔn tua so there is provision for is it bad, bad debt, or something like that ɛhɛ eh, eh. ɛnti saa na ade ne ti na you see procuring or purchasing twenty three thousand verification machines ɛnyɛ easy saa ɛnyɛ easy saa sika a wɔn mu na ɛdɔɔso bɛhwɛ a ahyɛse no koraa no na certain eh, eh, politicians bi ɛka sɛ ɔmo ani ngye ho mm. sase di nketewa kɔ abɛka sɛ saa process was unnecessary nso na mpp foɔ insist eh, biometric no so it took a struggle and a campaign for us to have nti no yɛmfa nkyɛ yi si na yɛmboa wɔn na wɔn tutu mu na mmom no megye di sɛ political party agent sɛnea afɔrɔgya nka no ɔsɛ ɔne ntapaatifoɔ no bɛhyia na wɔn ahu kwan yɛ ansa biribi saa si a ɔde day of election na wɔn ahwɛ na wɔn asɔ no. Megye sɛ political party agents so wɔ role to play sɛ ɛba ne sɛ obi tumi show sɛ okuta voter ID card na sɛ bi a verification machine antumi ampeke the details anasa at the time a yɛbɛ verify kɔ biribi kɔ kyew na okuta card na they should allow because it's only one day unlike this one which is 40 days. Wogye di sɛ ɛberɛ bi bɛduru a anaa a time will come a Wokuta voter ID card a, baabi a wowɔ biara wotumi ɛsɛ ɔtumi de to aba.
Yeah, that is why we should aspire towards eh, but wonim sɛ ɔma yi yɛbi bia nyɛ advance sa nka baabi a wɔ biara ɛsɛ ɔdo sɛ si akɔ a yɛka sɛ kɔ a banking institutions they are not accepting the new voters id wode old na they are not accepting really? oh yes me obi transfer sika bi maa me a mekɔ mewɔ two ne nyinaa nti mede mpɛ sɛ me show up so matumi arrange sɛ mede kɔɔ they rejected it and uh, I nearly no ah, exchange words with oh, them. ɔyɛ no ɔmo reason ne ɛne deɛ yɛn. ɔmo reason ne sɛ ɛɛ ɛɛ UC ɛsɛ UC establish database na ɔma wɔn ɛɛ CD-ROM no copy Ɔde copy bɛma wɔn nti no wode wa wadi ka na wɔn slot a they will be able to verify but sisi adi ewie process no Hey. so it cannot be admissible. Oh ɛyɛ ɛyɛ si ɔna Nti ask ɔmo a them. ɔmo ato ɔmo ato ɔmo deɛ dada na atwene no ɛ. Ɛne ɛne na asɛm na ato wɔn ti sɛ wɔn twɛn na wei yi ɛ yi si ɛ verify wei ansa. Because minim yɔnko bi a yɛkɔ register wie a ogyina hɔ a na dada no ɔ- ɔto twene ɛ. Oh na Wɔde ɔwɛ. too dustbin mu. Ɛ- Ae. Well that that should be the case but sisi a no nyɛ saa na ɛte nti mekɔ meka kyɛ ɛyi but nfa it was Ghana commercial bank I went in Kasoa na mo ah nti adi nti mo nfa notice koraa ma wɔ sɛ we are not admitting the old uh, uh, the ah, new ID. Uh, eh, yeah, yeah, yeah.
So you baby son. I was so embarrassed. Eh. looking at where I had come from, I had to go back and pick uh, up the old car. It, it's, it's not it's not correct. Wow. It, yeah, best, uh, you see. Um, sɛ biribi saa so ba ɛbɛtumi affect the peace of this country ɛsiane mm. sɛ yɛnim sɛ in cote divoire deɛ ɛkɔmaa ma ntɔkwa ne baayɛ a gbagbo sɛ bi wɔkɔgyina baabi ɔgyina ne sɛ ɔsɛ oppositionfoɔ no wie a aba no mm. even though they use biometric voter registration so ɛho nti sɛ ha so sɛ ba ne sɛ eh, nipa a ɔbɛlusu no

and and functional it will be on the day of election sɛ election deɛ ɛda nkɔfo akoma so papapapa ɛno na ebi mu ebi mu nya opportunity sɛ ɔno abo a na kyerɛ sɛ ɔmo sɛ na ɔmo da ɔmo fɔ ba fɔ na ɔso nam fam ndama fɔ ɛfɛ di agɔ ama fɔ fɛ di agɔ. Ghana ha wokɔ Transako Varia

Nyankopɔn mmɔ mo ho ban na Ɔnkuta mu dwoodwoodwoodwoo kɔsi sɛ nsɔhwɛ no ho nsunsuansoɔ bɛba ma mobɛtoa so akɔ ntoasoɔ sukuu, na ɛno mobɛtumi asua adeɛ akɔ mo anim. Eh, wɔse will Essien play against Barcelona today? Mennim o, na mmom wɔse is Chelsea will win Barcelona three goals to nil. Eh, from Elvis in Asantemong, Boampong Kaba. God's hand is in Ken Agyapong's utterances. God wants Ghanaians to know what the NPP is made of. Kumsi na adwuma ako. Kaba.

There is no electricity since this town was born. Yo. Or say, why is it that the machine does not reject double registration outright? But your easy say, near ntia omo ntimi anye ne saa say, omo ntimi anye linkage no at once. Ti just omo ye one face. Na omo tally data na omo de call. Na fe omo de feed into their system. Na fe omo process ni ehu say, Eh, Owura Atosam, wɔregister mmienu, Kabati wɔregister mmiɛnsa ansa na yɛatumi ahu. Na mmom wokɔ hɔ a, amonom hɔ a no deɛ ɛnyɛ adeɛ a wɔbɛtumi ayɔ. Eh, wiafe na ebisa. Ɔna ɔse, DJ Omale, wɔn ayɛ osi gɔɔ so, Pressa Mills and his NDC are praising themselves with single digit inflation when Ghanaians are not getting good drinking water. NDC are you serious? Messages a aba ɛwɔ one seven six zero no nso de wodeɛ ba ɛbɛkenkan na yɛtumi atoa so. Chris Pat Year Center sɛ menkɔ so a memmɔ amaneɛ sɛ wiase ewei no waso sɛ meyɛ gye firi nsɛm a ɛyɛ yie papaapa. Amanfoɔ kasa na ɔyɛ an an ɛna asesɛn na asesɛn ɛsa na nkɔmmɔdi ayɛ basaa ɛnyɛ dɛ ɛno nti no fa waso kɔ Chris Pat Year Center ne ɛma ear nose and throat treatment na ntim mmoa ɔsan so na ɔ eh, audiological equipment a ne nyinaa no yɛde hyɛ w'asom a obi kasa a wote ne sɛ yon yon ɛde biribi ada mu kama clear ɛno ɛna crispas yɛ mu mu amanneɛ nti kɔpo polampo junction ɛwɔ zenith bank n'akyiri hɔ a ɛwɔ east legon 0244675962 anaa 0248 878 057 ɛna Zero two four seven five eight four four zero two Wɔn wɔ branches anaa nkorabata ahodoɔ bi wɔ Tema, Takoradi ne Kumasi. Crispa Ear Centre ɔse wɔn yɛ hearing experts. Saa nso yɛde na aseɛ de ma Eden Microfinance akyire mɛbɔ wɔn amaneɛ. Na mpanimfoɔ moving on eh, ɛnɛ nkɔmmɔdi a ɛno nso asan ba a ɛsɛ sɛ yɛhu ebie mu ɛne sɛ yɛbɛkɔ Volta na Aframante mu ɛna monim sɛ naawɔtwe atwa mu ne no bɛyɛ sɛ naawɔtwe mmienu akyiri no Na Volta University ho nkɔmmɔdie nso aba pa ara. Na asɛm no nyinaa ne sɛ amanfoɔ ɛhɔ bi ne ɛyɛ multimedia correspondent twetwe nkɔmmɔ sɛ Volta University no bɛsi saa berɛ no wɔn mu nim baabi a no akɔsie. Naawɔtwe atwaa mu no awieɛ kɔsi ɛnora no na mpanimfoɔ a wɔda Volta University ano akɔ ɛyɛ framantam hɔ ne amanfoɔ hɔ akɔtwe nkɔmmɔ akyerɛkyerɛ wɔn baabi a nsɛm no akɔduro. Na report a yɛnya ɛfiri Ghanaian Chronicle ɛɛ ebi nso ɛwɔ other papers mu kyerɛ sɛ Wɔn kɔɔ Volta University hɔ no, Chancellor ne ɛyɛ Chairman of the University Council wɔn ani annye facilities a na ɛwɔ hɔ no koraa. Ebinom sɛ ɛyɛ staff standard a ɛkyɛ sɛ wodi si nsɛnniaa so a adan no ɛnyɛ papa. Afei nso so no, ɛdan no bi mu susua ɛna ɛntumi fa nnipa dodoɔ yɛ a kyɛ sɛ wohwɛ ɛyɛ Chronicle nso a, Professor Anyi Dohoɔ yɛ a ɔno na ɛda saa University Council no ano no,

Na ɔse in fact within the period of ten years if we do not see adequate structures at the permanent site we should forget about a university but I'm sure we will be able to do so. Enti na ɛno yɛ nsɛm a aba. Eh, wohwɛ a ada papers nso a wɔn nso de saa asɛm koro yi aba. Owura Bala Domanu, saa asɛm yi eh, akɔ aba akɔ aba a mpanyinfoɔ a ɛda university no ano sɛ wɔn kɔ structures a ɛsi wɔ hɔ no woka another paper koraa no deɛ a wɔde ato dwa sɛ anhwee a ɛdan no Nsuo tɔ a, ɛbɛtumi abubu ɛsiane sɛ wɔn ansi no yie. Ɛɛ adɛn na akɔba no saa? Ɛɛ mpanimfoɔ se. Na mpakyɛw ma menka amanfoɔ se ɛbɛkɔ Volta region nea ne Volta regional minister di nkɔmmɔ wɔ saa asɛm yi toa so. Yoo mede wo ase.
Ɛɛ ma memfa kwanya yi so na men congratulate wɔn a ɛwie sukuu nnora nyinaa mm. ɛyɛ BEC foɔ no.
Including ɔbaa no. Ɛɛ me ba junior nso ɛka ho. na nɛɛsi a nso baako ba abɛtwerɛ bi na n'ano mo srɛ ɛno na ɔsɛ wife yi hwɛ wɔ us ah, no ɔhwɛ nnɛ koraa bi a wɔhwɛ ah, ɔhwɛ a mekyea no yɛkyea no paa ante jane mekyea mm. na hwɛ nokorɛ wɔ hɔ no wahu ɛte sɛ nyinsɛn wode akwadaa akɔ nyinsɛn na wompɛ sɛ w'awofoɔ hu na wode ntoma ɛbɔ so sɛ deɛ nea mmia wo yam sɛ deɛ nea ɛbɛnyini ama apue. Saa. Pakyɛ wei deɛ afe na abɛhyɛ aseɛ maame nkɔ ahoma so mm. owura Henry Ford Camel ɛyɛ Volta Regional Minister yɛn nsa aka no ahoma no so ɔpɛni yɛ mo akye mo akɔ aba. yɛn nua. mepakyɛ ɔho na mbɔkɔ deɛ nyame adom yɛn ho yɛ o nanso ɛ. yɛda nyame ase. yoo ɔpɛni wei deɛ aba nkyɛn a ɛnyɛ ɛɛ bɔkɔɔ. Yɛn a ne teɛ sɛ eh, mpaninfoɔ ba o region eh, ne titiriw mpaninfoɔ a ɛbɛda University of Allied and Health eh, yɛ ɛwɔ Volta region no na report aba eh, chronicle de bi aba saa nso so ɛna dawubɔ krataa eh, eh, yɛ aka nso de bi aba sɛ eh, wɔn bae no wɔn ani angye structures a yɛasi wɔ hɔ no sɛ eh, ɛyɛ substandard na eh, nokorɛ saa sɛ wɔn bae no saa na comment a mpaninfoɔ de to dwa wɔ hɔ no no.

Ntsi no where did Professor Anyidoho say sɛ they are rejecting the structures they are rejecting you know anything on site dɛ nnyɛ nokorɛ I mean it's natural sɛ wo de adwuma hyɛ obi nsa na wo kyerɛ no sɛ wo bisa no sɛ ɔmbra mbebu nkunta sɛna wayɛ adwuma no de. Na ɔka nsɛm bebree a let's also talk about the good things just a comment he passed sɛ ɛno na adane a whole big story I don't think it's, it's, it's fair he did say sɛ uh, ɔnyɛ comfortable a little bit with the, the idea the quality of work but that was just that but he said so many good things too and uh, I think we should also look at that we should balance the report. Mm.
na ɔmo eh, kyerɛ sɛ ɔpa kyerɛ sɛ mpatsɔ fa kyerɛ me sɛ um, structures na ɛwɔ hɔ no ɛwɔ mu sɛ it doesn't fit the standard uh, of a university ne titiriw um, vice chancellor no nso kaa saa na ɛba ne sɛ submission na ankɔ so yie wɔ hɔ anaasɛ wɔn sisi dan no in a rush. Um,
professor read a statement he didn't speak extempore.

Oh, Nyankopɔn din mu, gyaa ne hɔ. Yo. Anɔpɛ yi, Honorable Minister, yɛbɛde wo ase na yɛn nyinaa mɛpɛ time na me ankasa maba hɔ ne aba abɛhwɛ. Mate.
Meda ase na anɔpɛ yi. Yo. Owura Henry Ford Camel ɛyɛ eh, Volta Regional Minister ɛna eh, yɛte ne nka no nti ɔse yes. Eh, eh nokorɛ sɛ standard eh, pro eh, dan no bi wɔ hɔ a ɛwɔ problems but eh, it's not the entire truth sɛnea eh, paper no pɛ sɛ ɔka no.
Yoo, deɛ na me meka ara ne sɛ, berɛ a universities yi asɛm baa parliament no, eh, dɔm kumaa no titiriw yɛkaa sɛ ɛyɛ sɛ yɛnya universities wɔ Volta ne Brɔnhafo. Na mmom ma yɛnka sɛ yɛma Volta ne Brɔnhafo universities no nti no, mm. yɛnyɛ no biara biara. yɛnto yɛn bo ase na yɛmma wɔn universities a ɛte sɛ universities a yɛnim wɔ Ghana ha no. Na ma yɛntu mmirika nka sɛ sɛnea wɔpɛ so ɔkyerɛ sɛ ɛnyɛ skyscrapers nti no yɛnkɔsi biribiara mfa ma wɔn. Ɛɛ yɛkaeɛ a antentam Na deɛ ɛyɛ me dɛ wɔ saa asɛm yi ne sɛ, ho ne sɛ, nnipa a seesei ɛrekasa no, ɛnyɛ amanyɔfoɔ. These are not politicians. Wɔn yɛ mpanimfoɔ a wɔn hwɛ University no so a wɔn nyɛ amanyɔfoɔ ɛna wɔn reka sɛ, sɛnea University no wɔn ɛkɔhunuiɛ no, ɛm sɛ nneɛma tɔ sini. Deɛ Minister no ɛpɛ sɛ ɔka ne sɛ, Ae, deɛ wɔka no yɛ nokorɛ, na mmom wɔka ne papa bi nso. Mm. Adɛn na reporters no anka ne papa no ho mm. asɛm? Adepa deɛ sɛ yɛ adepa, adeɛ a ɛnyɛ ɛna wɔsɛ ɛka ho asɛm na ɛyɛ ne yie. Nti ɛwɔ so ɔte aseɛ saa. Nti me deɛ deɛ mɛka no sɛ Volta University eh, Sunyane oh, Brahafo saa mm. university no a aba hɔ no yɛbɛsrɛ aban sɛ deɛ ɛwɔ so ɔyɛ ma saa universities no mmienu di mu te sɛ university biara a yɛnim no wɔ Ghana ha no, yɛnyɔ. Na they also ɛyɛ Voltafoɔ no ne Broahafofoɔ no, they deserve a well-deserving university. Ma yɛn kɔma wɔn eh, substandard university biara ne yɛn ka sɛ yɛama wɔn university. They deserve better. they deserve better ato.
yeah everyone deserves better everyone deserves better you see eh, me nua de akɔfa wei nyinaa aba ne sɛ m sɛ bɛyɛ mfie bɛyɛ mmienu ni a abayɛ no adwene sɛ universities a ɛwɔ ɔmam hɔ de bi bɛka ho no na amanfoɔ firi sɛ aban ntumi nyɛ Wobɛkae a, Kokoa Ido Hokwara ɔkaa sɛ nka last year September first admissions no will be rolled out. Unfortunately, na mu sɛ finances no ankɔ yie. Nti afei na yɛate sɛ admission no ɛbɛkɔ. Uh, late part of last year so, ɛbɛda papers mu sɛ university no kura na aban de bɔ adane forest adane forest ɛdan no afu nkura ne ɛyi na apotokura mu na ɛdi agorɔ wɔ mu Ɛna mode mfoni no bae sɛ ɛnte saa. Na certain existing facilities bi wɔ hɔ a wɔde bɛbobɔ mu na wɔde ayɛ. Na anɔpa yi ate sɛ eh, Professor Ayidoho a sɛ ɔwɔ University of Ghana mm. English Language Department ɔno na ɔyɛ Chancellor of the eh, Volta University ɔyɛ University of Allied Health and Sciences waka sɛ eh, dan na wɔn si no ɛyɛ substandard Nyame nkyɛade anɔpa metie no ɔse wankasa extempore wohwɛ a minister no so voter region head for kama aka sɛ wankasa extempore asɛm a ɔkaeɛ no nyinaa wakoro kyiri wɔ pepa so na biribiara nim a ɛkyerɛ sɛ ɔse university no ma ɔse some of the facilities including the administrative block Hostel no na students no bɛ dem no na fee orders a ebi administrative eh, staff ɛbɛ kɔ mu no ɛyɛ substandard na wɔn bisa ansɛ ɛbaa ne sɛn na ɔso wɔn ne contractors no edi nkɔmɔ na wɔn gye sɛ contractors no anyɛ wɔn adwuma yie na consultants no nso wɔn bɛ supervise contractors no wɔn nso wɔn anyɛ wɔn adwuma yie na wɔn yɛ wɔn investigation wɔn hu contractors no sisi kaa yɛde maa wɔn no ɛso adwuma na wɔn ayɛ no ɛso adwuma na wɔn ayɛ no and most of the time Eh, sɛ aban ma contract sɛ school building project anaa road eh, construction anaa infrastructure biara na kɔhwɛ na sɛ wo raise issue of sub standard anaa sɛ low facility anaa contractor sɛ sika a yɛde maayɛ no ɛho adwuma nni ayɛ then the issue goes back to the consultant ne engineers a ɛsɛ eh, wɔhwɛ na nka ade no awie pɛyɛ no na sɛna me nua eh, ɔnabo baado kaa no university nyɛ adeɛ a sɛ bio yɛtutu mmirika ne yɛyɛ Yɛhwɛ University of Ghana ɛbaeɛ mfeɛ bebree ni. Eh, the only thing ne sɛ wohwɛ University of Ghana most of the buildings are eh, low cost. Wohwɛ tech ɛyɛ KNUS ne KVAS a they have high high high rise buildings. It is a choice you make say that say in order to conserve land or even improve on architecture no wobɛyi so high rise bi sɛ anaasɛ ɛm sɛ wohwɛ boat adeɛ no a ɛyɛ mixture of both high rise and, and, and low rise buildings. Now Ɔman biara a wɔpɛ sɛ wokɔ wɔn anim wɔ nwomasua mu, wo build on the intellectual capa eh, capabilities of your people no, mm. ɛsɛ wo take university education very seriously. Woka ka marks mu books ne adeɛ a wɔn hype saa ade no paa. Ɛtɛm sɛ ɛno na aban hu sɛ no, sɛ mesɛ me ne manfoɔ develop wɔn potentials na deɛ sɛ universities ɛwɔ hɔ mede bi ka ho nti no instead of delegating what is going on we should rather encourage the government na ɔnkɔ so na na ɛ- ɛnyɛ babashes ɛnyɛ no ɛnyɛ nokorɛ sɛ ebi a na in aban no in its quest to prove to critics sɛ o adeɛ no ɛka sɛ ɛbɛyɛ yayɔ and amanfoɔ de ba sɛ o asase a ɛka sɛ ɛbɛyɛ koraa no ɛnu- adane forest ne adeɛ no They are in a rush to build to make sure manifesto promises are made. Uh, uh, uh, uh, kyɛ sɛ wɔn bɛtumi ayɔ uh, to the detriment of sɛ yɛ yɛ pro yɛ kɔ process no mu yie ɛnyɛ saa na ɛkɔ eh, so. o oh, mengye ni sɛ saa na ɛkɔ so sɛ sɛ wohwɛ a aban na ɛmaa contract no ɛsɛ nka supervision ɛkɔ so na ɛyi mmiri bebree a na ghana association of engineers ghana institute of engineers ɛna wɔn baa wɔn sɛ wɔn nti ase sɛ aban de contract ɛma expatriates some of the reasons is yɛ de ma local contractor they don't de na wɔyɛ sɛ yɛ nim contractor a ɔyɛ ho adwuma oh but most of them are are local people most of them are local people ɛdi wɔn ntumi nhyɛ daa mbiri mu aban na mmom kɔkɔ ɛdi bɛ ma aban no so sɛ.

Bɔfra yi de ho ɔyɛ non politician de ɛɛ vice chancellor the same thing nti ne deɛ comment should be rather taken seriously na baabi a defects no wɔ no sɛ sika no yɛn fa papa sika yɛ sɛ ɛde ma contractors na ɛnkɔɔyɛ a because ɛmɔ no should go. wote sɛ regional minister no nso ka sɛ eh, one of the issues they have nso yɛ sikasɛm menim sɛ wote yɛ a. oh yes na sɛ ghana aba no de bi osu sikasɛm but the little that goes no.

Mate yɛda ase mpakyɛ munyi no ɛm sɛ n'ahoma no mu nte papa na technology sɛnea Dr. Afarijan kan ɛ no it can feel at any time ɛti ah many for aka yɛ si ma bɛyɛ sɛ edu na yɛ sima dunu kura hwɛ yɛ nya papa na Justice Pega akasa na Justice Pega nkɔmɔdie no emu odu

Ɔmanpanin, sɛbesɛbe mprɛ aduasa. Nkwadaa yɛ a wɔn wɔ law school yɛ a wɔn nim mmara nim hwee na ɔsɔre a ɔde ne wɔn atwa ne ho ahyia. Wɔn tu no fo biara wɔn tie nti wɔkɔ kɔɔto a na wakɔ akɔ lusu. Nti sesei no deɛ saa na ɔmanpanin bɛyɛ a ɔno wate ne ho atena akyire. Backbench ɔmanpanin kɔ na ɔse n'abusua ne ne voter region foɔ koraa ka sɛ so to ɔmanpanin fo no wɔn ti a wɔmpɛ ne baabi ntena. Baabi.
Yoo, Kobi, ɛm sɛ ɛɛ eh, Justice Kpɛga yɛ ka mu ɔmo nim mmara anaa gyagya wayɛ bi wayɛ acting chief justice pan mm. ɔbɛkae so ansa na Akufo aba no koraa bɛfi so no ɔyisu statement tententen ɛtabulate a number of hmm. things of sɛ Akufo ayɛ ayɛ unconstitutional ɛdɔn dɛdɛ kɔsi Akufo yɛ dictator mm. ankyɛ na aban no sesaeɛ he was appointed to one of the boss mi wura fi. ɛwɔ aban mu ndc aban mu yeah na mi rɛ fi din no na ti sɛ ano ne reason ɔma ne sɛ ɛɛ eh, president misa asra ne ne ho wɔ law student ɛɛ eh, lawyers ɛna law students nti na ɔkɔ court wɔ lu so no ɛmu sɛ president mers deɛ obiara tumi kan deɛ ɔpɛ de kyerɛ no ɛɛ eh, founder ɛyɛ former president lawrence president mers ɔyɛ go slow afa nipa ɔmo ɛɛ ɔmo yɛ middle car na ɔnyɛ ɔmo bu aban. Nanso obi a ɔyɛ go slow no wadi ɔman yi so ma mfie nan no ɔde yɛ bɛkɔ election mu. Yɛnyɛ aban bi a aba a yɛto aba maa wɔn mfie nan no anto wɔn. Obi a ɔsan yɛ go slow a ɔsan de medical people yɛ adwuma no otumi ama inflation ayɛ single digit. Otumi ama GDP akɔ 13.5. Nti no, wotumi sɛ yɛka obi a ɔyɛ democratic president na ɔyɛ listening a, ɛnna yɛ mmerɛ sɛ obiara tumi ka deɛ ɔka no. Yɛnkɔ yɛn anim no, ɛnokorɛ sɛ aban kesi sɛ ɔde kɔ kɔɔte nyinaa wɔalusu nti anaa? Ɛno deɛ mɛka sɛ ɛyɛ ampa, ɛyɛ about 98 percent. Na ɛnyɛ aban na prosecute cases no, ɛyɛ state prosecution. Ɛɛ garbage in, garbage out. Asan a wɔde kɔ no, wohyehyɛ no yie a, judge bɛgye atom. Wobɛhwɛ nansa yi deɛ kɛdɛ deɛ Japan deɛ yi a immediately wɔn de kɔ magistrate court a na kyɛ nyɛ hɔ na ɛsɛ sɛ ɛkɔ. Akyire no so. Ɛno na Justice Kpɛga ɛka ho asɛm yi. Mɛɛba, mɛba. Sɛ law students na ɔde wɔn kɔ. Oh, me nua, wɔn na ɛyɛ law student apɔsɔ amɛ ti nyere nyere yɛ. Ah, ɔbɔ obi din o, ɔbɔ obi din wɔ ha, ɔsi minister bi. The NDC has a, a legal committee a David Anada ano.

aha so koraa na ɔyɛ wrong
okugyetu abla kwa ɔn advice pɔsa mers in any regard apart from information management ɛno kwa mpo ne boss ɛna ɔde bɛfa no so nti ɛno ɛnyɛ nokorɛ his his viewpoint is misguided and irresponsible Aban yi a ɔbelieve in the due process na asɛm ba a ɔse yɛmfa mfɔ court, deɛ court no bɛka no na wadi so. Bɔne bɛn na wayɛ? Yɛka yɛka former president eh, eh, Rawlings se eh, eh, Rawlings nkyekye NPP foɔ ntum. How can you arrest people indiscriminately without following due But process? But is it not true sɛ mo, mo eh? use eh? saa nneɛma no na mo de yɛ campaign ti na people expectation for party supporters ne bɛ ampa mo ba power you be able to prosecutor and gig mo bɛ nya conviction de ama saa nkɔfɔ. ɔba pa wɔn mu sɛ ɛnyɛ saa na ɛteɛ pɛsɛ mi nso so ɛɛ pɛsɛ kufuɔ wɔ opposition so ɔka nneɛma bebree sɛ aban no ɛ cabinet size ɛ ɛso dodo ɔba ebe hu sɛ ɛnyɛ saa na ɛteɛ nti no o ka mbete na na na ado na na ado so ɔba ɔbɛyɛ secondary school free ɔbɛyɛ secondary school free bisa na wɔntumi a but yɛ mɛni ɔdɛ sɛ wa promise a wayɛ.

I question the level of legal representation na wɔ Oyomi case. Mm. Prosecution no ɔmo mmoa aban no. Ɛna ah. ɛkɔ maa Kwabena Gyesi bɛka killing the cat. Ɔmo mmoa aban. Ɔmo nhyehyɛ nneɛma no yie. Killing the cat ne na ɔsɛ judges o. Na prosecutors nyɛ ɔmo adwuma yi a. How do you blame judges? Ɛna ɛma judges no soso ɛ ɛ pronounce judgment. If the even this one the current kelejeje poor one no. Ɛnna ebugire se. Sɛ prosecution yɛ ɔmo adwuma yi a it is there. Ɔde ka wi ataaba. In most cases they don't do their work with ɛhɔ na ɛsɛ pɔsɛ miss ɔ advert ne ma bɛde so woyɛ saa yɛ kasa you are interfering in the decision. Dabi attorney general office deɛ ɔkɔ hɔ a ɛhɔ ne office. Deɛ ɛwɔ mu ne sɛ
NDC aban ne legal adviser panyin yɛ attorney general ɔwɔ deputy ankasa kɔ asan ma na another deputy ansa party no si wɔ legal committee. issue bi ba a, ɛsɛ wɔn yɛ brain storming. Nti wɔn nyinaa wɔn abɔn anaa? Ebi mu abɔn ɛne deɛ mɛgye ate ebi mu abɔn ebi mu mbɔn yɛ a nka wɔn nlusu but it doesn't mean sɛ Professor Mills as president of the Republic of Ghana take advice from legal students. Okojote Abrakwa wabɔ ne degree ɔpɛ sɛ ɔsan self develop ɛna ɔyɛ law Ɛbɛyɛ dɛn na ɔkɔtu Professor Ahmed fo sɛ mimi legal knowledge no? Ɔnyɛ lawyer in the first di eh, Mr. Kpɛga dɛm sɛ ɔyɛ frustrated na ɔpɛ post bi adi oh. na yɛmfa ma no na ɔkasa. Ɔyɛ frustrated. Ɔka sɛ eh, ɔhwɛ ntahɔdi a ɛnni hɔ ne ɛwɔ Professor Ahmed ne Rawlings ntam nti ɔtwe ne ho afie ni so I would have supported him. but deɛ ɔka yi deɛ ɛnyɛ nokorɛ me ma adwene mɛka no no ɔpani kwaku yoo meda ase ɔhu sɛ nkwadaa sɔre anɔpa ɔ na wɔn kɔdi agorɔ a wei fa n'atere na wei afa ne kuruwa na wei afa wei na wei afa wei na wɔn akɔtena anwea mu Wɔn kɔ bɔ na nkuro. wɔn kɔbɔ nkuro na wɔn maame nom agya wɔn hɔ kɔ afuom na anwummerɛ ɛba na wɔn maame nom ba no mma bɛyɛ aduane a ɛwɔ sɛ nka nkwadaa no kɔ fie kɔdidie no. Ɛnam sɛ wɔyɛ nkwadaa no wɔn nnim kwan a wɔbɛfa so a wɔn bɛbreki wɔn nkurobɔ no akɔ fie no. Wobɛhu na panin wei, panin a ɔwɔ mu no akɔtwa ketewa baako twɛdeɛ. Na wei asɔ hɔ bɔ wei na ayɛ free for all na wɔn de esun na obiara de n'ani akyerɛ ne fie kwan na agorɔ no agu. sesei saa na me mehu ndc justice kpɛgɛn mokae nsɛm a wɔka faa president kofoɔ ho mm. ɛna na ɔpani ka yes mm.
ɛnɛ asɛm a wɔreka no he sounding just sɛnea president rollins ɛka sɛ um, president mills asarando no ho with greedy bastards no it is in the same line ɛna wɔn nso wɔrekasa nnɛ yi na wotie a wɔse president no ntie wɔno ne nnipa bi a ɛtete sɛ ɔno asɛm na wɔtie nkwadaa nkwadaa a wɔn nnim mmara asɛm ɛno na ɛde no akɔ wie sɛ biribiara ɔkɔ kɔɔto a na asɛm kɔ kɔɔto a na wɔlusu no Wɔn ara gye tom sɛ, sɛ wohwɛ Kennedy Agyapong asɛm no, fax no, na wohwɛ charge a wɔde reto no so, kwaadu a wɔde reto no so no a, ɛne no bɔ abira. Nhyia baabiara. Wei na ɛma NPPfoɔ ka sɛ, adeɛ a NDC aban reyɔ no, wɔnhwɛ mmara na wɔde ayɛ n'adwuma. Ɛyɛ dɛn na a whole attorney general First year first semester law student koraa no nim sɛ hierarchy of course. Sɛ asɛm biara asɛm biara wɔ kɔɔto a yɛde korɔ na wode treason charge ɛde kɔ magistrate court na wokɔ ne throw out a na wabɛka sɛ eh, there are many ways of killing a cat ɔbɛne yɛbɛto akɔmɔdie no so yɛbɛto aso owura kwaku balado manu ɛyɛ mmarahyɛ badwani ahafoano south nppd mu a friend of the uh, mills administration and a law student owura ɛyɛ ebeneza ato south ɔne mo ɔfa si bi na ɛwɔ ɛwɔ class ɛbɛni fɔ ɛda mo nyinaa ase sɛ mo bɛ bɔ ayɛ mo a mo sɛ ne yɛ text message ɛda mo ase mo a mo join on Uh, skype yɛda mo ase uh, yɛ nneɛma bɛtotom na afei yɛtumi adi nkɔmmɔ no uh, na ɛdi yɛ anim ɛkɔ no yɛkɔ yi no na dwumadi aka afisɛm wɔ hɔ a ɛsɛ yɛde to asoma m yɛda mo ase yɛba sisi a